Merhaba ji we re şeva we xweş be înşela wan bi xêr û xweşiyê bin. Qehweke xwe hazir kin û vir de werin em mesela xwe yê îşev bêjin. Va mesela me yê îşev li Şamê bû. Bes va mesela pir bi nav û deng bû wê wextê. Cerî dogî seryazî kir, milet pir serşor kir. Kesek nem û serşor nekir. Yanî meselake dinê xirabe kir wê çaxê. Di sala hezar û neh sed û nod û heşt de bû. Seba ku em meselê jî fehm bikin, em hinek gereb zemên paş de herin seba em zonibin mesele bi çi howî bû. Mesele bi çi howî dest pê dike, wextê ku Fuad û Delal hev de dixwazin. Teban terîqî zewacê van ne ino ji hev hez kirin, ew em bên meselen

Ê Fuat jî ti telebê xwe mueyen tine bû, ne digot no bire lem ya ke winî bê ya ke dirêj bê ya ke xweşik bê ya ke çav hêşin bê ya ke çav kes bê. No no tu ku yanî ji re ferq no ker min dibe ku birê ya ke rind bê ji min re ferq no kê min însan bê yanî û pire nê ew bê pire ne tim yanî xwestakê xwe nê pir bê ya min dibê bir qîzeke he şîrê xwe helal be. Wê wextê jineke hevalî wî hebû. Got, Dest xwe li singê xwe xist ku li cem qîskek e lem entîk e. Hevalên min e nûv xwe ji delal e. Çi rihê te ez bonê kim temo bes teban ez jê rino bêjim min nûdkê tu wê bibînî. Ez ê wenî bona cem xwe kim tu jî were bi sidfê Elesos hûn hev di bibînine. Ino ku te aciband wê bi qismet be, ino ku te neaciband jî her kes li holî xwe. Teban Dibêje ez qîz kîr nabijim teban wê bêje yanî vo mesela timûnî dibe. Jinike bona herdîyo kir herdî hotin rûniştin kurik qîzik pir ecibûnd lê nihêrî dî ku qîzkeke xweşike xwîn şîrîn e. Bi xwe re got qedîyo yanî vo qîzko yanî wê şirîk herdê min be. Vo qîzko yanî rindednêk dî ku herdê winî rihî xwe yî ew e şîrîn e xwînê xwe yî şîrîn e kenê xwe yî xweş e.

Her no tamam reqem meqemê hev dixwestin û ser req têlefonê bi hev diroşûr kirin ku em hinekî hev di rind fehm bikin. Em hinekî hev re pir bidin bistînin seba ku em zonibin. Yanî ku em kom bin yanî hev bixwezin lê naxwezin. Û î pir kurik Hacimond di Delolê de no Delol pir lê gudorî dike. Hez dike lê gudorî ke meselen ku kurik pir şûr dikir, şûrê kurik qut nedikir. Bes lê gudorî dikir. Yanî bi terkîz lê guhdorî kir û ji kurek fehm dikir tiştê pirs dikir pê re muneqeşa dikir kurek temam hendisê ew ê memur e ji kurek serhedê û şixulî wî ser tiştî şixulî wî jê pirs dikir guhdorî dikir kurek va ew ê pir hez kir û lê guhdorî dikê kurek ji tiştê xwe yî bêro gû. Yanî di şixulê xwe de, di tiştê xwe de gîp êriş hûr kir. Yanî ser her tiştî jê re got. Hene derbas bû, Fuat şû xwest delal. Çû ser, xwedî xwe bir çûne ser xwestin. Her dijî zewî cîn. Ê fetrok derbas bû, çend meh derbas bû, hetê wan pir xweş bûn. Bê meşakil û bê tiştek. Hinek meşakilên wan ê xefîf mabênê jin û mêr re dok bi şekil am çêdibe. Ê rû bi rû derbas bû Fuad Hesyan û xeletekî pir mezin kir bi vê zewacê. Çira? Sebek ku delal berî zewacê îhtîmam bi xwe dikir, xwe çêdikir. Ê qîmetê xwe zanibû, bîst û çar saeta dilemîya, şûrê xwe xweş bû îhtîmam bi munaqeşa bi mêrî xwe re dikir, îhtîmam pê re dikir.

Kê rûne tu şû du kilmo pê re bêje li rê şîretekê bike. Kê bi çir nebîno berê wexto ku tu min xwestî te nêwenî bûyî. Zo te min seba çi dixwestî eno min dî ku tu rind li min gudorî dikî, tu hez dikî gudorîkî minoqeşa li bo te heye. No no no no tew naxemo xwe. Xwe ji wê li no kir bêyo feker be hîlê min nava şûr min rêwenîye. Molê te û min pok kiriye. Şîvê te û min kirî. Tu hîn çi dixwezî? Boş boş şûrê neke. Ê xulqî mêrik teng bê, mêrik nizo bû. Taw hîn wada pir xerab bû û zorîkî wan bû. Zorîkî wan bû hîn jinekê taw xwe bi carekê de jê qut kir. Taw taw mêrik re dibêjê ger be taw şûrê neke. Hîn ti deqe deqe werî ji mir bêjî vî filanî wenî kir li şixul, mudîrî min wenî kir, mudîr va da min, mudîr va rakir, hevalî min wenî kir, hîn lê min ve şûr mûrê wenî tenê. Wê wextê di nav mabênê wan pîs bû, yenî mêrik jê sor bû.

Dêz berî wî dine rê, qemîs memîsî wî bin dike dibe bo qilê vo jinkeke dine hez dike. Elem tiştek heye dibe, vo çiro wenî xeyirî, xeyo ne saetek ne du dimêrk do rê, tê gotikê pir zû were saet yekê yê vorê zû tê. Wekî dine de di sisê tê sêr xwe dot nêwro dikeve. Yanî û carnê ji tew tên nên noxê. Tewnên noxwe. Yonê jinik dibê ilm tiştek heye, meselok dibê meselê de heye. Ilm hem hewil kir hewil kir ser ti delîlekî bibîne nedî. Ti delîl ser nedî. Ehsen şî guhaz wî wecih bikim. Yon dûrxir wer bidme rû rûyê wî de bêjim. Got ekîd yenî wê tiştek lê bê li bikê ku ez dixwazim bi rûyê wî dim. Got min te neecibandî tu li dor rû got min neecibandî vû meselê te çî tu vê wextê têyî mol tu herû herû tu heta nizam saet çi dimînî mesaî yenî saet îdafî û ne bes wergojî û seferê te jî pir bî tu rokê herî rokê nod dibê ez kerime ciyokî tu rokê herî rokê nod dibê ez kerime ciyokî û tu dimînî. Û memûriyetê te pir bûne no tu divê şîrketê eşon me virê tu rûke xwe li wir dimînî tu dorî û tî careke din ê nizom ku tu dorî û tu dimînî meselo te çi ye nê illa min kê mir min fehm kirin bidî vê meselê tê nêdûrxiye vê ne îşî şixul û nizom çike Tu rij bi xwe birî mide û bêje. Dibe no no tu ji xwe re tişto yolî, ji fehm dikî, dextî şixul nol ser me pirê ku berê şixulê te hebû, tu wenî dereng nedimoyî. Ê dibe no no no dext ser me û no jî zorî me zor hene. Ê sebe zor yo gere ez pir bişixulim. Yanî ez dixwazim hîn ez îdofî bîmînim sebe zor yo no zorî me heye mecbûr ez kê bişixulim, mesrefê me zêde bî, mutibîno berê. Pare hala ez te tane bûn min digot ziro tine bes no zor hene gere em misteqbelê vê zorî nebifikirin hinekî mêrik sebe ku yanî dilî wê rehet bibe jê re ku binêre ku tu ji mîna no kî hevalekî me nûfxi xeyl e hevalê min ê xeyl jî ho û oz telebotê jinê wî no qedê ew ji feqîrî sebe jinê xwe wo dirivê wo dirivê ew ji bîna me hela ême dîsa tême mol ew tew nê mol ew hin rûçikî jinekê yo dibînê yo nobînê.

Ti di jino işte filênî dixwazim te biherifim ti çi dikî çinokî elmihim qosî konê xwe lê onî yanî şûr ser şûrê şûr ser şûrê sebe ku şûrê bînê ser mêrî xwe û ino got mêrî te mêrî wextî wek wergel ew ê li mektebê dişixulê û nizom çi dikê yanî ji vir de ji wê de dixwazê yanî bi şeklekî xêr û baş an jê pirs kê Ser mêrik. Îşta divê mêrî me pir winî wextê wana şixul dirêj e. Nizom divê noyê me mêrî min dereng nomîne. Divê min mêrî te dereng nomîne divê noyê mêrî min ti cora dereng name ku tikê pir pir dereng mîmîne saetek di saet ew ji telefona ma dikê me re dibêje ina ez kîro dereng bimînim jir ku ez wî me hevdi xwestî em zewij ne her wextê nêvrê li ser nêvrê hozir e. Noneyê me mêrî min dereng nomîne. Gelo lê eleqê xwe bi Nehmet re rind kir reme yanî sebe ser mêrî û mêrî xwe rind fehm bike tişto. Teban meselê xwe jî têdino jê re ku goşte mêrî me tirsim mobênê wî û yekê de tiştekê çiku mêrî min nê mol rokê tê rokê nê ê dorê di ser firê ê dibê şixule û mesoî pir dimînê guhe pêşik dikim ê jinik jî û jinikê re tiştek got jinikê re got îşte Fuat dibêje eno mêrî te telebatê te li Heqinokê seba te dore ew jî dimîne mesoyî ê wextê ku Nemet ve bihîst mesela tişkî şexsî birên tişkî xwe li xwe teng bû ser mêrî wê. Elmhem jê re got ji te mêrî min wenî wenî ez pê şik dikim ecebo ser min zewicî ecebo keseke din û ecebo eleqa bi jinkeke dinê rivek kiriye çi meselê mêrê min e nizom. Elmhem dilê jinekê pêşewitî got

Nemet bi zorê digirê wê hedîtgê hebû qilba xwe bûdle neke. Hele elmem herdî robû çi kirin gû hedî bibe em bifikirin ku em kêştû bikin. Gû were em herdî xwe kirine bînê îsobokê bi hev dire tîfoq kirin were em wî miro qebe kin gû. Çi ho wî gû em binê ko ku de dorê badî ku şixul derdikevê ku de dorê em li pê herin şûnê wî nos bikin.

Şinik bi zorê Nemet pê digirê hexwe bûdle neke he tu çi dibêjî? Ê te herî xwe rezîl bikî winî bikî sebe mêrê te hêdno bê û zonê wê dinare tim herê cem wê te bînê herê cem. Xwe ji wê hêlê neke. Xwe ji wê hêlê neke bir ji te bitirsê bir nizon bê. Bir sebe tim warê cem te. Hexwe no bûdle neke em bifikirin ku em kê çi bikine. Guherê wele tu dorxe dibêjî. Were em bifikirin ku em kêç bikin e. Evo dorê difikirê, difikirê, Delol difikirê, Fetrok derbû spê. Badî ku difikirê telefûnê hevolê xwe dike, Nemet dike. Dibê Nemet çi rê te zarme cem yînî jinikê. Dibê nana bo qilbe şûnê xwe rine nere cem. Terî tê mişkilo derxî dibê no wele mişkilo dernûxim. Bi sisken pir şûrê bikime. Ez ke em jê re bêm te viqoso xûr te bûn, viqos ew em te çi re mêrî mixost. Belkî yanî jinkeke fehmon bê, jinkeke miseqef bê ino ez kon bim wî qona kirin bidim, mêrî min biterkîne. Ê got ku ergo bê temam. Got ku em çû jî bir mêrik pê nehesenî ku em çine. Yanî bir wextê ku mêrî te nêl mol bê em herin. Ê got em kişt û fehm bikin ino ew nêl mol bê. Got ne çetine, got ez telefona mêrî xwe kime. Telefona Xeyl ki me azibîm kîl mektabê hê o ku gu Xeyl wonî li ber me ewî ku gu Fuadî li ber min eme zon min temam Fuadî li mektabê eme her ne bo jinikê yanî em zon binin wê ney li mole yanî ney li hin cem jinê xwe eme her ne cem e gu temam ê wê çaxê Xeyl îno nekir şixulê xweş dû xelas ke herê bo jinê xwe herê cem Meysa.

Xwet na cem çi dikine çi heye înşallo. Elmuhim wê wextê jî ewno îfodên name tê dibine. û name ecîb ew meselo gîşte got goşte yenî meselê ku çi tu ji ku em herine cem û çi tu nu mêrik di jinekê goşte ez bi jinê xwe mîr xweşik dibim û nizom çi mesele gîjêr got ji şirtorok û

Yanî nemetê vo îfadê xwe do şirto. Gelo li nat xwist jê re bêje no ez jin û mêrî te me ê yekê me. Di wê seba ku em tirsin me li ber qêpê biqewitîne. Divê me seba vî hûyî xwe kirino em ji horetê ne em bes dixwazin wê biarifin. Me qopî lê xist.

Delalê Mêso got, Li vê derê tişkî di nê sor e û bon e, rûn nê vê derê. Got, Meşa em an xwînî rûn şikon di nê vê derê hem rû hem germ e, em herin li wir rûn in. Got, Temû. Got, Me fîncon mîncon rû kir, me tişt mişt kî rû kir û em çûn li wir xwînî evê rûniştin ê salonê rûniştin ê qadê rûniştin. Got, Em rûniştin me qehwe vexwir, got delal qehweyê xwe vet xwir, got bes çavê delalê ji ser ewê rûn nebû.

Wala goh ez nizanim. Goh vana hatin bo min ke hatine bo min ji we re qopî vekir û min dî delal jina mêrî min e berê pêş çavê min derket û jinkeke pê re ye û xwekirin ino ew niha cîranê min in.

Wan goz ra tenê min jî xwe ji wê hêlê nekir, wana xwe ji wê hêlê nekir min jî xwe ji wê hêlê nekir got helo sala goz kê fîncanekê ve qehwê vexwe min got derbas be. Hatin min ji wan re qehwe kir doniyê û got nizam gewrikê min gewriyê min dê şêrob ove adî ji min re bîne ji henefî bîne û got ez ovê sor ve naxwe min got min çije re ava nî got min mecal neda weke tew şûrê bikin got min cida fîncan mîncan rakirin. Bi fîncanê xwe bîk we û bi binê rê min fîncanê xwe wê bi hev diro gohî rê xwe wî delolê û min got me şem herin li xwînê rû şikandinê rû lin wê darê hîn ji vir germtir e. Wê darê rû dide yekê me şem herin wê darê rû. Got em rûniştin me qehwe vexwir wê deqe deqe min re bêjê deve xwe vexwe deve xwe qehwê xwe vexwe tu çi rivano xwî deve xwe. Got ergo me qehwe vexwir got tu nemo midî cida kete erdê.

Got min hêrî mirî tiştek ji çentî xwe derxist binî kîsekî bûşe fîncanê min kir û danî pêş min. Got min fehm kir vê ji mir tiştek girêkê hê dino ku çi ye nizom. Got min got ekîd ya vê ji mir oxû kirêkê ya ji mir sihir kiriye ya ji mir tiştek kiriye. Got ku min got çi kirêkê ez bû din birewve xwe. Mêrkê feqîr Fuad cî xwe sor bî sedma lê ketiye.

Şerta robûn Meysa girtin, bi ring mehkeme kirin û di mehkemê de ji te re jê re gotin û çira yanî te yanî winî kiriye got wele min ji herî jê re nekiriye kê wê ji bilehks ji wê ji min re kir kê min dîfaê nefsî xwe kir. Got wene dîfaê nefsî xwe kir te konibû telefonê şerto kiro. Gota ku min telefonê safê kir û got hemû jinik ketî xerbilî mirî çi bî merî telefonê safê dikî te voj nekirî te kom bi hez zor tişt bikir û xênce ku te fîncon pê dikî î ku dikî dîfa an nefs xwe kî wî wextêya kî cûme mero dikî merî wî wê çixê wî dikujê ew ê dibê dîfa an nefs ne bi fikirê herim fîncano biguhêrim ji min re ji erî kirikê birewve xwe ew bimire vane dîfa an nefs e.

Dîsa mehkemê qebûl nekir û kirina ino tehmê wê ser ino mexsûs kiriye û temo şirûtê dîfa nefs dê tine bo ino dîfa nefs xwe kirî dê tine bo ê ku dîfa nefs xwe bike wê wextê gere dîfa nefs xwe bike wê wextê gere ew bike na robê herê fîncano bigore to konibû qe vena xwe qehwê mo ku tu zû ji te re tiştekirek û vena xwe. Derûrî tive xwe yo tu ji herî biguhêrî yo te ew bikî. Tu kom bişînî wî tiştî hezo. Tew telefonê şirto ke. Bê vê ji mir tiştek girêkê. Vot xwezê ji erî bidê min. Kom bi hezor tişt bikiro. Min mehkemê qebûl nekir. Û jê re hikim ponzdeh salo derket û hina ku got heft salo di hepsê de mû derket û hevalê wê yî Nehmed jî beroet derket. Qet tiştek ew nekir. Xwe kirino dibê ez nizonim û dibê bes min jir gotî em kerine.